Halo DVC a zohtu nan dihlak lunglawm tein nan kut kan in tlaih hna. Tual chung thawng ka rak chim lai. Tidim si inn ah aa thlopmi cage thong sawm ruk le zahnih le sawmnga le pasarih cu a dang cang caah sii-inn in chuahter a si cang. Chin ramkulh tidim sii-inn ah thlopmi COVID-19 mizu cage Thong sawmruk le zahnih le sawmnga le pasarih cu a dam cang caah November ni kul ah tidim si in in chuahter a si cang tiah thawng kan theih. Hi si in in chuahtermi hi pa kum hleiriat a si i tidim peng khuate ah a ummi a si. Ramchung thawngpang ka rak chim lai. Kum thonghnih le kum kul Myanmar ram thimnak result cu Union Election Commission nih a thanh dih cang ko nain mi result siseh thimnak kong ah siseh nihin tiang duh lonak a langhtermi an um rih. Mandalay ram ṭhen thimnak tuahmi kong he USDP party nih Palek sinah report tuahmi sualphun sawm sarih leng a um i Commission ah report tuahmi sualphun zahnih leng a um tiah Mandalay ramṭhen usdp party nih a thanh. Myanmar ram chungah cu bantuk in report tuahmi zeizah dah a um rih ti cu usdp nih a thanh chih lo. Mandalay ramṭhen lawng hmanh ah thimnak kong he pehtlai in report tuahmi sual phun zenhnih le sawmsarih leng a um. Shan ramkulh chung zong ah thimnak kong he pehtlai in duhlonak a langhtermi an um i SNLD party a ṭanhtu cheukhat zong nih duhlonak an rak langhter cang. Cun Yangkung khua chung ah siseh Naypyidaw Union Election Commission zunghmai zong ah minung a thong leng nih duhlonak an rak langhter bal cang tiah DVB nih a ṭial. AA hriamtlai le Myanmar ram cozah ralkap kahdohnak ruangah kumkhat leng phihmi Chin ramkulh Pelawa peng le Rakhine ramkulh Chokdaw peng karlak motor lam le tilawng lam cu hunpiak cang dingin khuami nih nawlnak an tuah. Pelawa peng le Chokdaw karlak cu motor lam siseh, tilawng lam siseh, phih a si caah Khuami tampi thil cu kho ti lo le rianṭuan kho ti loin an um i harsa ngaiin khua an sa. Cucaah lamhuan ṭhan dingin nawlnak an tuah hi a si. Paloah peng ah Chin miphun ralzaam minung thong kul in thong sawm ruk kar an um tiah RFA nih a ṭial. Ramleng thawng ka rak chim lai. COVID-19 zawtnak ruangah a thimi minung singkhat leng an phaknak ram pali a um cang tiah World Media nih a langhter. Cu ramlin hna cu America, India, Brazil le Mexico ram an si. Cu chungah a thimi an tam biknak cu America ram a si i minung singhnih le cheu leng an thi cang. America ram a hung changtu ah Brazil ram a si i Minung singkhat le thong sawmruk leng an thi. A thimi an tam biknak ram pathumnak cu India ram a si i minung singkhat le thong sawmthum leng an thi. A palinak cu Mexico ram a si i a thimi singkhat an lohnka te a si. Vawleicung ah COVID-19 zawtnak aa chawnhmi minung nuai sawmnga le sarih leng an si i minung a nuai leng in an i chawnhnak ram zong ram hleikhat leng a phan cang tiah DVB nih a ṭial. Thailand Prime Minister a rian dinhter ding, hluttaw hrawh ding le phunghram remh ding tiin Thailand rammi nih duhlonak an langhter. Cu bantukin duhlonak an langhtermi cu thla nga leng a si cang. Cucaah Thailand Prime Minister Chan O-cha nih duhlonak a langhtermi pawl cu hman liomi upadi ningin dantat an si cang lai tiah November ni hlei kua ah a thanh. Thailand Prime Minister Chan O-cha nih duhlonak a langhtermi hi kan zoh sawh hna caah duhlonak an langhter ning an luan cang. Hiti ningin an pehzulh ahcun Thailand ram ah buainak fakpi a chuak lai. Cu bantuk buainak a chuah ahcun ralhrang tiang an um kho. Cucaah kan zoh sawh ti hna lai lo, dantatnak kan tuah cang lai tiah a chim. Cu bantukin Prime Minister nih nawl a chuah ko nain duhlonak a langhtermi hna nih pehzulh in duhlonak an langhter ṭhiam i November ni kul le ninga ah duhlonak fak deuh in langhter ding zong timhnak an ngei tiah DVB nih a ṭial.
Zaanglek thawngpang ka rak chim lai. Egypt ram aiawh in pumpalulh chuihtu pahnih a simi Salah le El Nini cu COVID-19 zawtnak an i chawnh. Voi hnih tiang an ngandamnak an chek hna i a voi hnih ning tein COVID-19 positive an si. Egypt arfi le Liverpool goal suttu ṭha a simi Salah cu a liamcia zarh thawk in COVID-19 zawtnak an i chawnh i voi hnih tiang chek hnu zong ah positive an si. Salah nih COVID-19 zawtnak aa chawnh hnu nithum tluk ah aa chawnh vemi Egypt ram aiawhtu le Arsenal ah pumpululh a chuih liomi Elini zong voihnih tiang check hnu ah COVID-19 positive an si ve caah an pahnih in Premier League zong an chuih kho rih lai lo. Salah le Elnini cu a dang tein thlop le zohkhenh an si i COVID-19 negative an si hnu lawng ah pumpululh chuihnak nawlpek an si te lai tiah DVB nih a tial. Thongni kumkul National League ah Germany cu Spain nih goal goal out in a tei i Germany coach Loyu cu a rian dinhter ding in Germany rammi le Germany ram thapetu hna nih an duhnak an langhter. Germany cu thongni kumkul National League quarter final ah Spain nih goal goal out in a tei hna caah thapetu an lung a rawk i thapetu hna nih tambia ah aa tel awk a si lomi cu Loyu nih a ṭial tiah an soisel i Coast thar a herh cang ti zong in an duhnak an langhter. Kum sawmruk a si cangmi Germany Coast Loyu cu thonghnih kumruk thawk in Germany cozah a ṭuan i thonghnih hleili FIFA World Cup champion an rak co. Germany nih thonghnih hleili FIFA World Cup champion a co hnu in Germany cu pumpulut zuamnak kip ah teinak a hmu kho ti lo. Cucaah atu bantuk in thapetu le rammi nih Coast thar a herh cang tiah an aunak a si tiin DVB nih a ṭial.
DVC a zohtu a ngaitu nan zate cungah lunglawmhnak tampi kan nei. November ni kul in nili zan ah kan i tong ṭhan te hna lai.